Salm numru 22 Tbatijiet u rebħ tal-Messija. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Bqajt 'il bogħod u ma salvajtnix, ma tajtx widen għall-għajjat tiegħi. Alla tiegħi, ngħajjat bi nar u ma tweġibx. Ngħajjat bil-lejl u ma nsibx mistrieħ. Imma int tgħammar fis-santwarju, u lilek ifaħħar Iżrael. Fik ittamaw missirijietna, fik ittamaw, u inti ħlisthom. Lejk għajtu, u inti ħlisthom. Fik ittamaw u ma tfixklux. Jien, dudu tal-art u mhux bniedem, Żebliħ tan-nies, tkasbir tal-poplu. Dawk kollha li jarawni, jidħku bija, jgħajbuni, iħarrku rashom u jgħidu, F'idejn il-Mulej intelaq, ħa jeħilsu hu, ħa jsalvah hu, la bih jitgħaxxaq. Imma int minn ġuf ommi lqajtni, fi ħdan ommi fis-sod qegħedtni. Fuqek qegħduni sa minn twelidi, Int, Alla tiegħi sa minn ġu f'ommi. La titbegħidx minni għax qrib hu t-taħbit u m'hawn ħadd biex jgħinni. Qata' gniedes daru miegħi barrin qawwija ta' Basan għalquni, bħalqhom miftuħ għal fuqi. Bħal l-iljun li jaħtaf u jgħajjat. Ninsab bħal l-ilma msawwab. Għandi għadmi maqlugħ kollu. Qalbi hi bħal xemgħa ddub ġewwa fija. Ħalqi niexef bħal xaqqufa, ilsieni mwaħħal ma' ħnieki. Ninsab mitfugħ fuq trab il-mewt. Qabda klieb daru għalija. Ġemgħa nies ħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja. Nista' ngħodd ta' għadmi kollu, b'għajnejhom fuqi jħarsu lejja. Ħwejġi jaqsmu bejniethom, jaqtgħu x-xorti għal-libsa tiegħi. Mulej, la titbegħidx minni, Qawwa tiegħi, fittex għini. Eħlisli mis-sejf lil ħajti u mill-klieb lil ħajti l-għażiża. Minn ħalq l-iljun salvani, minn qarn il-gniedes lili msejken. Inxandar ismek lil ħuti, infaħħrek f'nofs il-ġemgħa. Faħħru l-Mulej, intom li tibżgħu minnu, sebbħuh ilkoll nisel Ġakobb. Ibżgħu minnu lkoll, ulied Israel! Għax ma warrabx minnu l-imsejken, ma stmerx in-niket tiegħu. Anqas wiċċu ma ħeba minnu, imma semgħu meta sejjaħlu. Għalhekk, nagħtik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Inrodd il-wegħdiet tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jieklu l-fqajrin u jixbgħu. Ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh. Ħa tgħix qalbhom għal dejjem. Jiftakru t-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-Mulej, u quddiemu jinxteħtu r-razzez kollha tal-ġnus. Għax tal-Mulej hi s-saltna, hu fuq il-ġnus isaltan. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu, quddiemu jmil kull min nieżel ġot-trab, u għalih tgħix ruħi. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi. Ixandru 'l Sidi lin-nisel li għad jiġi, ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwieled. Dan għamlu l-Mulej.